45 яшемнән пенсиягә чыктым. 45 яшемнән пенсиягә чыкканнан соң минем дегәрмә 3 яшьлек улым үлеп китте. Улым үлеп киткәннән соң мәчеткә барам әле, мәчеткә барам әле дип йөрсәм дә, һаман мәчеткә тиз генә барып җитә алмадым. Шушы ук елны тагы бер мәртәбә мәчеткә барам әле дип иремә әйткәннән соң, ирем әйтә, киен илтеп куям. Мин әйтәм, киендем дә, әй бармыйм, шешне быргыттым. Шешне быргыттым да, шешне быргыткач әйтә, хәзер үк киен илтеп ыргытам. Миңа 46 яшь.

11 кешене шәригать хөкемнәрен өйрәтеп чыгардым. Миңа нәрсәләрне әниләр өйрәткән булса, мин аларга шуларны өйрәттем. Ягъни, ике рикәгать намаз һәм иман шарты. Шуларны өйрәтеп чыгардым да, хәзер пенсиягә чыкканнан соң, әйткәнемчә, 46 яшемдә мин уже Мәрҗәни мәчетенә килдем. Мәбзәни мәчетендә минем иремнең авылдашлары Рәхилә апа эшлидер ие, укытучы булып, бар ябый азан әйтүче булып эшли иде. Шушы вакытта Гасман хәзрәт иде мөфти, Габдулла хәзрәт иде казый, Габдулла хәзрәт тә аның алдында гына мөфти булып эшләде. Шушында килеп укый башладык та без. Коръән укый башлаганнан соң Рәшид апа укытадыр ул вакытта тоже. Шушында укып укый башлаганнан соң Коръән укый башлаганчы тәҗвид хөкемнәре өйрәнергә тырыштык. Тәҗвид хөкемнәренең китаплары да юк иде ул вакытта тәҗвид дә. Шушы вакытта Мөхәммәдиядән тәҗвид хөкемнәре кагыйдәсен өйрәтеп китәле дип, безгә чакырдылар хәзрәтләрне. Шунда килеп безгә кагыйдәне өйрәтеп киттеләр дә, алар өйрәтеп киткәннән соң без хәзер шушы укытучыда укып бетердек тә, укып бетергәннән соң мин хәзер әйтәм, укып бетергәнлеккә документ бармы?

Мине безгә бездә беркайчан да документ биргәннәре юк. Габдулла хәзрәт янына бар диде. Габдулла хәзрәт янына барган идем. Мин укып күрсәткәннән соң ул миңа татар теле укытучысы белән беррәттән гарәп теле укытучысы дигән Диплом биреп чыгарды. Укып күр, Коръән укытып караттылар. Коръән укытып караткан вакытта Фатиханы укый башлаган идем. Юк, юк, Фатиха кирәкми. Коръәннән ука Бакара сүрәсеннән укыды. Әйткәч, Бакара сүрәсеннән Лилләһине укып күрсәттем. Лилләһине укыганнан соң, менә алар миңа гарәп теле укытучысы дигән документ биреп кайтардылар. Татар телен укытучысы, чөнки гарәп телен генә татар мәктәпләренә кертмиләр дигәнгә генә бирделәр. Ул вакытта татар теле укытучысы дигән документлар таныклык юк иде ул. Ансыз диплом түгел, таныклык менә мондый кечкенә генә. Шул таныклыкны биреп кайтардылар да, шул, шул вакытта Мин кайтканнан соң Габдулхак Госман хәзрәт белән Габдулхак хәзрәт әйтәләр, ай, яй авыр профессия. Син белмим, укытып бара алырсың микән, юк микән диделәр. Менә шуннан бирле, менә бүген, юк, быел миңа бәрәңге алганда 80 тулды. Шуннан бирле Мәрҗәни белән ике арада тапталып йөрим. Үземчә укытам да кебек, Укыйм да кебек. Тәмле итеп чәйләр дә эчәм кебек. Журналистлар белән дә очрашам кебек. Менә шушы гомерне сөреп ятам. Алда нәрсә булыр? Алладан гайре беркем дә белми. Элек укытырга килгәндә без укый башлый идек 1 октябрьдән. 1 октябрьгә килгәндә ишек алды тулы шәкертләр була иде. Теләгә укытучы укучылар теләгән остазын сайлап алалар иде шунда. Кемнең документы бар имеш. Имеш документлы кеше күп бирә. Мин документ биргәнгә карап күп бирмәдем. Просто требовать иттем, то, что государственный э, документларын булгач, шәригатьнеке дә булсын дип требовать иткәнгә генә бирделәр аны. Һәм шулай иттереп без октябрьдә укый башлап, Аннан соң инде үзем укый башлаганнан соң да Габдулха хәзрәткә кереп, үзем укыган шәкертләремә документ бирми калдырмадым. Мәрзәни мәчетендә Мөхәммәд Кәрим кызы Мирбанат фәлән фәлән елдан бирле укытучы буларак документ бирдек дип язып бирде Габдулха хәзрәт шартлатып кулыма. Үзем әдә алдым шуны берне. Мәрзәни мәчете Казан каласының бер кайшында ябылып тормаган. Бер кайшында ниндидер явызлыклар кылынмаган. Төрле мәзһәбләр бәрәбәрендә, төрле җирләрдә, төрле мәчетләрдә фәҗигалар булып торса да, Мәрҗәни мәчетен хөрмәтләп татар халкы Һәр вакыт шушы Рәшидә апа мәчете дип йөрттеләр аны баштарак. Рәшидә апа шушында безне һәр вакыт укытты. Укыткан вакытта ничетерегез дип сора. Укыган вакытта бер мәлле Рәшидә апаны тикшерергә киләләр. Ә без чәй эчеп утырабыз. Ишеккә барып шакылдаткачтан, хәзер сез шакылдаткан килеш ишекне ачканда, Рәшидә апа безгә күрсәтә. Тап куегыз ди. Ашый торганны тап куегыз ди. Без ашый торган бөтен әйберләрне өстәл астына тап куйдык та тигеләрне керттек. Аларны керткәннән соң алар безгә әйтәләр, сез нәрсә эшлидерегез бер кергәндә дип. Чәй эчәргә әзерләнәдер дип әйтә, дип әйтә Рашид апа безгә әйтергә куша. Әйдәгез, без дә эчәбез диләр тегеләр. Алар да безнең белән бергә утырып чәй эчтеләр, без бөтенебез тегендә табылган әйберләрне чыгарып, шулар белән чәй эчтек. Шул вакытта Рәшидә апа рәхмәтен әйтте, потому что Рәшидә дәрес укыта дип әйткәннәр аңа. Шундый еллар иде ул. Ә без аңа әйттек, без чәй эчәргә килдек. Безнең фәләнебез үлде, беребезнең фәләнебез үлде. Шуны сөйләп күрсәткәннән соң, Рәшидә апага да андый катылык булмады. Рәшидә апа ул вакытта бик каты катылык булды. Ул хәзер генә Рәшидә апа, Рәшидә апа дип ук итәбез. Элек бит Рәшидә апага вообще пощада булмады коммунист партиясе чорында. Аны әллә кайчан басаткан аракларына хәтта тикшерәләр иде ул вакытта. Шуңа күрә Мәрҗәни мәчете татар халкының олылап йөргән мәчете буларак бу мәчеттәге укытучыларны сайлап алып кына укыттыралар иде. Һәркем үзе теләп кереп укыта торган мәчет түгел бу, әүвәлдән үк тә. Менә шушы мәчеттә, менә әле генә кергән хәзрәт мин монда эшли башлаганнан соң ике елдан соң гына дөньяга килгән әле ул. Ике ел тамы назад хәзрәтләргә әйтеп киттем, мин инде бүтән укытмыйм, картайдым дидем. Дә кайтып киттем. Бөтен әйберләрен бушатып, аласын алып, калдырасын калдырып, кайтып киткән идем. Быел Мансур хәзрәт белән Ансар хәзрәт звонить итәләр. Миба табыстай, давай укытырга кил, сине укытырга чакыралар дип. Мин әйтәм, мин йөри алмыйм. Алланы рәхмәте белән Алия дигән шәкертемә утырып ап килә дә алып та кайта. Менә шулай итеп, Аллаһ Тәгалә миңа тагы быел шәкертләрне укытырга насыйп итте. Алда күпме булыр, ничек булыр? Аллаһ Тәгаләгә алса мәгълүм, миңа мәгълүм түгел. Алда да укытканның, укыганның әҗер савапларын ясайды да Үзем дә, шәкертләрем дә, мәрҗәни эшчеләре дә, шул ук вакытта мин яздырып торган журналист кызым да җәннәткә кереп очрашсак иде. Хәзерге вакытта вәгазь нәсихәттән дә күп нәрсә юк, наверное. Вәгазь нәсихәт дип әйткән вакытта, хәзерге вакытта Фәрид хәзрәт Сәлмәнни чыккан календарында чыккан шушы дога турында мәгълүмат бирәсем килә. Моны кемнәрдер укыганмы, әллә юкмы? Алса Аллага гына мәгълүм, миңа мәгълүм түгел. Әмма шушы торып ул бу елга 22 елга 1422 елга календарның ахырында Фәрид хәзрәт Сәлман язып чыга. Әгәр дә шушы дога идә булса, шайтаннар үзләре бу догадан куркалар ди. Нәрсә дигән дога бу? Шайтаннарда курка торган дога. Мин аны тагысай курыкмыйм бу догадан. Ул аны янына китереп утыртмыймы? Пси янына китереп куймыймы? Бу дога шуны аңлата. Пигамбар галәйһиссәлам мигъраждан кайткан вакытта бер урында матур итеп Коръән Кәримне укый башлый. Шушы вакытта очып йөри торган җеннәр туктыйлар да бик матур аваз килә тыңлый Гали. Бу нинди аваз микән дип Пәйгамбәр галәйһиссәламның тавышын тыңлыйлар Коръән укыганны. Коръән укыганны тыңлаганнан соң болар китәләр дә берничәсе күп итеп җеннәр нәп киләләр. Җеннәр килгәннән соң болар бөтенесе бергә шушыны тыңлыйлар. Тыңлыйлар да пигамбәр галәйһиссәламгә вәгъдә кылалар. Мөхәммәд өммәтенә без бер кашан да зарар китермәбез дип әйтәләр. Шуңа күрә җеннәр дә курка торган дога дип атала бу. 22 елгы календарда. Бәлки әле минем кебек озак вакытлар укымый яткан кешеләр дә бардыр ул доган. Мәктәпкә сорый ул бездән, сорый бездән, нәрсә өчен килдегез ди ул. Укыргамы ди? Нәрсә бирим ди? Без без әйтәбез инде. Сез нәрсә бирәсез, без башына да риза. Әгәр укырга булса, ул безне икенче бүлмәгә куып җибәрә. Укырга гына булсак. Әгәр бөтенесен алырга теләсәк, үзен дә калдыра. Без бик шат анда аңа эләгүебезгә.